Essalowmaleýkim eziz ildeşler! Çagry beg baradaky wideomyzyň ikinji bölümini siziň dykgatyňyza hödürleýäris. Mawerannahrda Arslanýabgu bilen Alyteginiň bileleşigi netijesinde Garahanly we Gaznaly döwletlerine garşy üçünji harby-syýasy güýç emele gelipdi. Bu ýagdaý Horezm sebitini soraýan gaznalylar bilen Mawerannahrda özlerine bäsdeş güýç görmek islemeýän Garahanlara ynjalyk berenokdy. Bu sebäpden Garahanly hökümdar Ýusup Kadyr han bilen Gaznaly soltany Mahmyt maslahat edýärler we Arslan Ýagu bilen Alyteginiň Derbi dagyna edilmegi we Amyderýanyň iki döwletiň arasynda serhet bolmagy barada ylalaşýarlar. Soltan Mahmyt haýal etmän bu ylalaşygy ýerine ýetirmäge girişýär. Ol Arslan Ýaguny zyýapata çagyran kişi bolup, güpbast edýär we Hindistanda Kaşmire gidýän ýoluň ugrundaky uçut gaýanyň depesinde ýerleşýän barmasy örän kyn bolan Kalinjar galasyndaky zyndana atýar. Soltan Mahmyt munuň yzysüre Arslan Ýagu hana bagly bolan oguzlary-da Horasana göçürýär. Şondan soňra Çagry beg bilen Togrul beg seljuklar maşgalasynyň baştutanlary bolýarlar. Ýabgulyga-da Musa Ynanç begi saýlaýarlar. Seljuklary doly dargatmak isleýän Soltan Mahmyt bir gün Çagry beg bilen Togrul bege-de ilçi ýollap, olara oturmaga ýurt, ýer berjekdigini aýdýar. Emma olar agalary Arslan Ýabgunyň gününe düşmekden ätiýaç edip, soltanyň hileli teklibinden ýüz döndürýärler. Şol günlerde Alitegin hem dek oturmaýar. Ol Seljuk maşgalasynyň arasynda agzalalyk salmak üçin Ýusup Ýynala ilçi bilen birlikde bir topar sowgat-serpaý ýollap, oňa seljuklaryň ýabgusy derejesini bermegi teklip edýär. Emma Çagry beg bilen Togrul beg başlyklaýyn seljuk begleri munuň öňüni alýarlar. Hilesi başa barmadyk Aly Tegin Alpgaranyň serkerdeliginde Seljuklaryň üstüne goşun iberýär. Alpgara duýdansyz çozýar. Bolan çaknyşykda Ýusup Ýynal we birnäçe seljuk begi öldürilýär. Emma gysga wagtyň içinde jemlenen seljuklar ylaýta-da, Çagry begiň serkerdeligindäki goşun birlikleri garşylyklaýyn hüjüme geçip, Aly Teginiň goşunyny ýeňýärler. Söweşde goşunbaşy Alpgara we başga-da birnäçe serkerde öldürilýär. Emma Aly Tegin şondan soňra-da seljuklaryň üstüne duýdansyz çozuşlar edip, olara gün bermeýär. Kyn ýagdaýda galan Çagry beg bilen Togrul beg Aly Teginiň seljuklara beren topraklaryny terk edip, Horezmiň häkimi Haruna eden harby goldawlary üçin özlerine berlen Ribat-i-Maş we Şurahan sebitlerine göç edýärler. Bu habar seljuklaryň köne duşmany Jendiň emiri Şamälige baryp ýetýär. Ol Gurban baýramynda seljuklaryň üstüne duýdansyz çozup, sekiz müň adam öldürýär. Örän köp kişini-de ýesir alýar. Horezmdäki ýurtlarynda-da oturmaga gün berilmedik seljuklar bir müň otuz bäşinji ýylda Çagry beg bilen Togrul begiň ýolbaşçylygynda on müň söweşjeň atly bilen Gaznaly döwletine degişli bolan Horasana göçýärler we döwletden rugsat alman Merw, Sarahs we Ferabe sebitlerinde ornaşýarlar. Olar haýal etmän, Gaznanyň häkimi Ebulfazyl Suruň ýanyna baryp, ýersiz-ýurtsuz galyp, mejbury ýagdaýda göçmeli bolandyklaryny, goşunynda gulluk etmek şerti bilen bu ýerleri özlerine ýurt edip berilmegi meselesini Soltan Mesuda ýetirmegini haýyş edýärler. Emma Soltan Mesut dergazap bolup, Hajyp beg Togdynyň serkerdeliginde seljuklaryň üstüne uly goşun ýollaýar. Nusaý sebitlerinde ýerleşýän Hisary-Tag diýilýän ýerde seljuklar bilen gaznalylaryň arasynda agyr söweş bolýar. Bu söweşde seljuk serkerdeleriniň Ylaýta-da, Çagry begiň harby tilsimlerinden ussatlyk bilen ulanmaklary netijesinde gaznalylar agyr ýeňlişe sezewar edilýär. Bu ýeňlişden soňra Soltan Mesut Merwiň häkimine ýollan hatynda seljuklaryň baştutanlary Togrul begi Nusaýa, Çagryl begi Dehistana we Musa Ýabgu hany-da Ferawe, Dik han, edip belländigini, bu ýerleri-de olara dirilik hökmünde berendigini mälim edýär. Muňa garamazdan, gaznalylar bilen seljuklaryň arasynda duşmançylyk howasy bardy. Iki tarap hem biri-birine ynanmaýardy. Hususan-da seljuklar özlerine gelip goşulan köp sanly türkmenler sebäpli esgerlik hyzmatynyň garşylygynda barha köp ýer soraýardylar. Şeýle hem olar Garahanly hökümdary Bugra han hem-de Horezmiň şasy Ysmaýyl bilenem syýasy gatnaşyk saklaýardylar. Soltan Mesut seljuklaryň edýän ähli hereketlerini ýakyndan öwrenýär we olary Horasandan doly kowup çykarmak üçin Hajyp Suwaşynyň serkerdeliginde uly goşun iberýär. Ýene-de bir bölek goşunyny-da Hyrada ýollaýar. Çagry beg bilen Togrul beg suwbaşynyň agyr goşun bilen Sarahsa gelýändigini eşidip, uly alada galýarlar. Dessine bütin mal-emläklerini, maşgalalaryny Merwiň çölüstanlygyna ýollaýarlar. Hatda olar Horasany taşlap, başga ýere göçmegiň hem pikirini edýärler. Şol günlerde Çagry beg Merwiň günbatar sebitlerinde bolan söweşde gaznaly goşunlaryndan üstün çykyp, Merwe ýeleýär. Hatda ol şonda Melikül-mülk derejesi bilen adyna hutba hem okatdyrýar. Merwi elden gideren subaşy bar güýçlerini toplap, seljuklaryň üstüne gaýtadan hüjüm edýär. Sarahsyň töwereklerinde, Talhap diýen ýerde agyr söweş bolýar. Iki günläp dowam eden bu jeňde-de Çagry begiň ussatlarça guran söweş taktikasynyň, gaýduwsyz hereketleriniň netijesinde gaznaly goşunlary ikinji gezek ýeňilýärler. Agyr ýitgä sezewar edilen gaznalylar derbi-dagyn edilýär. Yzly-yzyna gazanylan bu iki ýeňişden soňra seljuklar garaşsyzlygyny yglan edýärler. Öňden gelýän türki döwlet dolandyrylyşyna mahsus däbe görä, Togrul beg es-sultanul muazzam derejesi bilen döwletiň hukuk taýdan resmi dolandyryjy baştutany hökmünde Nişapurda oturýar. Çagry beg Merwe, Musaýabgu hem Sarahsa häkim bellenip, şol sebitler olaryň garamagyna berilýär. Şeýlelik bilen, gaznalylaryň Horasandaky häkimiýeti synýar. Soltan Mesut seljuklardan yzly-yzyna iki gezek ýeňlenden soňra, sebitde onuň syýasy hem-de harby abraýy pese gaçýar. Ol sarsylan hökmürowanlygyny täzeden dikeltmek üçin elli müň adamlyk agyr goşun bilen seljuklaryň kastyna çykýar. Şol wagtlar Çagry beg Talikan, Farýap, Şübürkan sebitlerini eýelemek bilen meşguldy. Ol soltanyň uly goşun çekip gelýändigini eşidip, ýörişini togtadyp, Sarahsa gelýär. Togrul beg bilen Musa Ýabgu hem bu ýere gelip, söweş taýýarlyklaryna başlaýarlar. Sarahsda bolan mejlisde Togrul beg başlyklaýyn seljuk serkerdeleri örän güýçli, san taýdan agdyk gaznalylar bilen oýunlarynyň deň gelmejekdigini, şonuň üçin günbatart sebitlere, ýagny Reý, Jürjan, Jibal, yzyndanam Azerbaýjana çekilmegi teklip edýärler. Emma Çagry beg Horasany hiç haçan elden bermeli däldigini, başga ülkelere göç edip, ol ýerlerde ýaşamagyň örän kyndygyny, gaznalylaryň goşunynyň sany köp hem bolsa, üçünji gezegem ýeňiş gazanyp biljekdiklerini aýdyp, söweşmegiň tarapdary bolýar. Onuň pikirini beýleki seljuk begleri hem kabul edinden soňra, gaznalylar bilen deň bolmadyk çaknyşyga girýärler. Bu jeňde Çagry begiň tagallalaryna garamazdan, seljuklar esasy söweşde ýeňlip, çöle çekilmäge mejbur bolýarlar. Emma seljuklaryň ýel ýaly süýnýän atly goşunlary gaça uruş edip, söweşi dowam etdirýärler. Olar dumly-duşdan edýän duýdansyz çozuşlary bilen gaznalylary güýçden gaçyrýar. Söweşiň yzysüre seljuklar bilen gaznalylaryň arasynda wagtlaýyn ýaraşyk baglaşylýar. Şeýlelikde, iki tarapa hem gutarnykly netije berjek agyr söweşe taýynlanmaga mümkinçilik döreýär. Şondan soňra köp wagt geçmänkä Soltan Mesut atly hem-de pyýada birliklerinden ybarat, sany ýüz müň adama ýetýän ägirt uly goşun jemläp, seljuklaryň üstüne ugraýar. Onuň goşuny döwrüniň iň uly harby güýjüdi. Seljuk begleri abanyp gelýän uly howpdan ätiýaç edip, günbatar Eýrana çekilmegi teklip edýärler. Emma olaryň bu teklibi ýene-de Çagry beg tarapyndan çürt-kesik red edilýär. Ol agyr çölüň içi bilen gelýän ýadaw, suwsuz, gaznaly goşunlaryny ýeňip boljakdygy pikirini seljuk beglerine kabul etdirmegi başarýar. Maslahatyň netijesinde Çagry begiň bu pikiri makul görülýär. Merw bilen Sarahsyň arasynda ýerleşýän Daňdanakan diýen ýerde gaznalylar bilen seljuklaryň arasynda agyr söweş bolýar. Bu jeňde seljuk goşunlarynyň baş serkerdesi Çagry begiň ussatlarça ulanan söweş taktikalarynyň, seljuk türkmenleriniň gaýduwsyz hüjümleriniň netijesinde gaznaly goşunlary doly derbi-dagyn edilip, ajaýyp ýeňiş gazanylýar. Bu wakadan soňra Horasanda türk-yslam dünýäsiniň hem-de bütin dünýäniň taryhynda uly rol oýnajak Beýik Seljuk döwletiniň düýbi tutulýar. Söweşiň yzysüre çagyrylan gurultaýda gelnen kararlara görä, Togrul beg soltan bolup, döwletiň paýtagty Nişapurda turýar. Oňa günbatardaky ülkeleri eýelemeklik ynanylýar. Çagry beg bolsa emir we goşunyň serkerdesi derejesi bilen döwletiň dolandyryş merkezi bolan Merwde turýar. Oňa Sarahs, Balh bilen Jeýhun Gaznanyň aralygynda sebitleri eýeläp, döwlete birikdirmek wezipesi ynanylýar. Musa Ýabgu bege bolsa Hyrat şäherini merkez edinip, Tä Sistana çenli ýaýylyp ýatan sebitleriň hasabyna döwletiň çägini giňeltmeklik tabşyrylýar. Çagry beg beýleki seljuk emirleri ýaly özüniň gol astyndaky ýerlerde Soltan Togrulyň adyna hutba okadyp, pul basdyryp bilýärdi. Mundan başga-da, oňa gapysynda günde üç wagtyna nebet çaldyrmaga hem-de başynda hökümdarlyk alamaty bolan çetir, ýagny saýawan götermäge hukuk berilýär. Çagry beg baradaky wideomyzyň dowamyna indiki wideolarymyzda tomaşa edip bilersiňiz.